Croeso nôl ato ni a chroeso i'r Clwb Llyfre. Y ddwy gyfrol o farddoniaeth ar restr hir Llyfr y Flwyddyn sydd yn cael yn sylw ni heddi, a hynny yng nghwmni Mererid Hopwood ac un o aelode'n Clwb Darllen ni, sef Brenda Lewis. Croeso i'r ddwy ohonoch chi. Dwi wedi cael sgwrs gyda chi'ch dwy yn y man, ond rydyn ni wedi cael llwyth o adolygiadau gan aelodau o'r Clwb Darllen, a maen nhw i'w gweld yn eu cyfanrwydd ar ein gwefan ni, sef wedi tri dot com, a phawb i'w gweld wedi mwynhau. Ond eto'n barod i ddweud ei dweud. A dyma chi flas ar farn y bobl ar Banerog, Hywel Griffiths, gan Jen Jones o Gelli Lydan a Llinos Evans o Bow Street.
Cyfrol o farddoniaeth hawdd i'w chodi, ond yr un mor hawdd i'w rhoi lawr, hefyd. Llyfr lle chwech fel fydd y plant yn galw llyfrau i bicio mewn ac allan ohonynt. Ond na, nid felly y bu. Mi roedd yn gafael ar unwaith, a rhaid oedd mynd drwy'r gyfrol yn sawru gwahanol agweddau. Ar y darlleniad cyntaf, dewisais y penawdau oedd yn apelio ataf, megis Bydd Argraff Iâr, Pabell a Carafán. Mae rhain yn gerddi ysgafn ond yn werth i'w darllen. Diolch i Hywel Griffiths am gyhoeddi cyfrol ddealladwy i rywun fel fi sydd ddim yn deall llawer am y grefft o farddoni.
Dyna chi farn rhai o'n darllenwyr ni fyna. Nawr dech chi'ch dwy fan hyn, un o leisiau mwyaf cyffroes y Gymru gyfoes, medde Hugh fan hyn, um, Hugh Meirion Edward. Hawdd yw deall, medde rhai o'r bobl na fyna. Ddech chi'n cytuno? O, bysen, yn ben dant. Bysen, mm. bysen. Oedd y pleser i, i ti hwnt i'w pori trwy'r cyfrolau yma, oherwydd mae gymaint o amrywiaeth mae'n does. A sôn am yr iaith. Ie. Ein iaith yw ei ein hunaniaeth ynde?
Mererid? Ie wel chi'mod odd e'n sôn fyn 'na hefyd am yy rywun yn gweud bo' nw ddim yn deall barddonieth a bo' nw'n falch chi'mod ma' ryw hen lyfre sy'n tynnu sylw at y grefft falle yw'r union lyfre na 'dyn nw wedi deall yy beth yw barddonieth wedwn i ma' raid i'r i'r gerdd siarad â chi yy Falle ddim yn syth wrth gwrs falle bo' rhai myn' nôl ati ond ma' rhai' bo' rwbeth yn gafel ar y darlleniad cynta a gallwn i weud na'n sicir dwi 'di ca'l y fraint o adolygu yy Banerog i'r rhaglen hon pan ddath 'i mas gynta a dwi ddim wedi newid y meddwl 'ma wrth i'r misoedd mynd heibio ma'r pleser yn dyfnhau a dweud y gwir. A hefyd gy- gyda Hywel fan 'yn dwi'n meddwl bod y y gallu i fod yn brydydd hefyd yn y bôn a siarad dros y bobol a siarad i'r bobol. gyda'r bobl, mae'n gyfanwaith swn i'n meddwl hefyd achos mae'n gallu yym dwedwch chi neud rwbeth ar gyfer priodas, rwbeth ar gyfer pen-blwydd a hefyd yn mynd yn ddyfnach. Odi mae e'n neud y gwaith 'na o gyfarch a ma' ma' hwnna'n bleser i neud yy dwi'n siŵr bod yy Hywel yn ca'l lot o flas onno on' mwy na 'ny falle be' sy'n wahanol am gerddi Hywel a falle 'na pam bod e'n llais mor bwysig mae e'n procio ni. Yy dellwch chi ddim iste nôl a darllen rhein a teimlo'n esmwyth bob tro mae e'n roi ryw anogeth i ni ag ar ôl darllen sawl un i chi'n meddwl ie come on mae eisiau symud mlan a ma' ffordd o newid y sefyllfa a dwi wrth fy modd efo'r soned ofn pan mae e'n dweud wrthon ni chi'n gwbod 'yn ni'n ca'l ein parlysu yndyn ni? O ydyn. Gan ofn... Sicir. ...i aros adre a gwylio'r teledu on' mae e'n dweud wrthon ni bo' rai' ni fyn' mas. Hmm. Cofleidiwch ar y niw- yr anwybod ewch ag o tu allan ar y stryd fel cyllell wen i dorri drwy hialau'r ofnau sydd yn cadw pawb yn saff Rhag bod yn rhydd. O ma' ryw ddeheu am ryddid fan 'yn sy'n fendigedig. A fel nes ti nethoch chi grybwyll gynne dyw ddim yn iaith sy'n roi ofn i unrywun chwaith mae e'n mae e'n hawdd i ddeall yn dyw? Sy'n neis dyw e 'im yn roi of- dyw'r baronieth 'ma ddim roi ofn i unrywun. Nadi yn sicir ond yy w- wi'n hoffi yy yy yr yy sôn yma am yy am rhyfel nid nid bo' fi'n offi ryfel wrth gwrs ond yy mae'n rhoi gwe- gw- yy gwedd newydd a mae e'n cyrradd fi i'r ymylon yy y gerdd yna ond hefyd rhaid fi dynnu sylw at y gerdd yy Cyfarch Mererid yma. Ie. O- oherwydd oherwydd mae e'n ma' mae'n gerdd wych yn 'ym marn i a... O dyna'r un ore. Yna gyfrol o bell ffordd. Eos. Wyddoch chi hi yw'r eos ymhlith yr holl dra- yy frain on'd yfe? A ma'r yym symbyliad yma wi'n meddwl yn yy yn taro i i yy i i'r dim. Y y peth gore am... A nawr mae'r awen yn yr awyr yma.
Well i ni gadel 'i fyn 'na wir?